Näme oglanlar ahaltekatlary barada aýtmaly, indi şuma täze başladyk, ýaňy başyny başladyk-da. Bu barada ertir şumala çenli gürrüň etseňem Gürrüň kända, ýöne men käbir nemeleri, ýaňky Ahalyň seýisleri bäş tanak seýis diýip atlandyrdym welin, şolaň biri barada men aýtyp geçäýin. Şol Ahalyň seýisleriniň birine Anna seýit hoja diýýän ekenler. Hojam aga eken-ä olaryň tiresi hoja eken-ä. Munuň şoň üçin hojam agalar diýýär ýa Anna seýit hoja, Anna seýit seýis hem diýilýär. Anna seýit. Seýsiň üç sany ogly bolýar. Birinjisine häzirki Kakuw Agamyradyň atşynas Ilmyrat Agamyradowyň kakasyna Agamyrat seýs, Ana seýs diýilýär. Ikinjisine Babana seýs diýilýär. Babana seýs diýilýän Aşgabadyň Büzümeýiniň Akdaşagyk obasynyň atyna seredýär. Onuň sereden döwürleri öňki esger döwrüne gabat gelýär-de, Akdaşaýak obasynyň ýolbaşçysyna-da ömrüne şo taýda işläp geçen Guwanjoraz diýilýän atçynas, oňa-da atçynaslyk berdiler. Indi bular barada-da häzir at söýüp, ösdürip, söýüp geçen ýolbaşçylar barada-da häzir ýatlap geçeris. Şol Guwanjorazyň atyna sereden Annaseýit gojaň, seýsiň, ogluna Baba Annaseýitow diýilýär. Baba Annaseýitow diýlende öz döwründe, Altmyş ýedinji ýylda dogulan Angar Garlawaş diýilýän atdan Arat diýilýän gyýr at dogýar. Bu Arat diýilýän gyýr atam häki bir müň dokuz ýüz otuz bäşinji ýylda Aşgabat-Moskwa atly ýörişe gatnaşan Sokolow diýen rus ofiseriniň münen Gyr aty ýaly bulam meňzeş bulam gyr o ikisiniň adam arap bolýa ýöne şutada esasy aýtmaly zatlaryň biri Babany Seýdow şo ýetmiş ýetmiş bäşinji ýyl ýetmiş dördünji ýyllar çapan wagty şul atyň arabyň Babany Seýit Üstündäkem Babany özümi? Üstündäkem Babany Seýidiň özi atyň üstünde arap diýen aty bilen nur Babany Seýit şul at bilen öz Akdaşaýak obasynyň a Ýelhan diýen aty bordy gyr aty. Komsomol atçylyk zabit diýlen Bekirewaň athanasyndanam, döwlet athanasyndanam Kerwen, Gülbahar diýip iki sany gynlama at goşulardy. Aşgabat raýonynyň Gämi obasyndanam Dorsekil, Ýalta diýip şul atlar bile goşulyp giderdi. Ýöne Nuştaýda aýtmaly zat bar, Her at iki ýaşynda çapy urýar-da, iki ýaşynda, üç ýaşynda uranda iki ýaşar diýip çapyly uralýar. Onda kä at ýedi ýaşynça çapýar, kä at dokuz ýaşynça çapýar. Şular ondan şu bäş, ýedi ýaşynça alýan baýraklarynyň sany ýigrimi bäş sanak diýýär. Şol atlaň alýan sany. Şul arak diýilýän at şol ýaryşda goýulýan aý o taýda medal we kubok we eýeberk telekäň adyna we boýnawyň adyna we atlaň şon ýaly oba gelşikliň adyna we şon ýaly atlaň ady jemi baýraklaň ady ýigrimi bäş diýada şul ýedi ýaşynça çapanlar şol doly şo baýraklary alsa şul arak diýilýän at Pabany seýis çapan, özi seýisläp çapan. Şol ýigrimi bäş baýragyň ähli, ählisini alýar şol at bilen. Çempionam bolýar, rekordistam bolýar, ýyndamlyk hemme zadyny alýar. Çapanda-da ýaňky gämiň Dorsekil Ýalta diýen aty bilen çapýar. Türkmenistana degişli döwlet athanasyna degişli Komsomol açylyk zawody diýilýän Oňam Kerwen, Gülbahar diýilýän atlar bilen çapýar. Muň ýanynda özüniňem Ýelhan diýen gyýraty bardy. Şular bile çapardy. Ýetmiş, ýetmiş törünji ýyllar esasanam. Şonda ýigrimi bäş çap baýraga mynasyp bolan. Şuň intäk alan baýragyny hiç kim gaýtalabilenak şu güne çenli. Garederem gaýtalanak. Ýogsa Gareder bulardanam ýyndam bolup geçen. Hiç hili kömeklem. Ýöne kömekli ýigrimi tört edip. ýigrimi bäşe barybilmändir. Şulan şuň eden nemesini alan baýragyny henize çenli. Mundan men gyzyklank görýän-ä, şol Aşgabadyň Akdaşaýok obasynda garyndaşlarymyz bar, zatlarymyz bar. Kä ýarym ýylda birki sapar baryp gaýdyp durus ol hem oba soraýan-a. Onda bi şol arapdan men oň nesilleri barada men bilýän, gyzyklanýan, ýöne özi barada nähili diýip gyzyklanardym-da. Ondan soňra şol kanalyň gaýrasynda ýörite Akdaşaýak sosializm kolhozynyň athanasy bar eken. Şonda Arap şu garran wagtlaram aňry ýüzünde bir on gektar, bäş-alty gektar ýorunjasy, gülli ýorunja bar eken. Welin, şo özi gider-geler durar eken, ýa garran wagtam şo Arap diýilýän at. Şol ýaly öz döwründe Babandy Seýitow hem öz Arap diýen aty bilen şöhrat gazanan, at gazanan seýis bolup geçen atasy ýaly, Anna Seýit hoja ýaly. Mundan Babandy Seýit barada aýtjak bolsaň kän gürrüň. Bu daşary ýurtda-da bile at çapýardy. Krasnodarda, Pitiworskda, Rostowda, şo taýlarda Moskwada Babany Seýit at çapýar. O taýlarda-da ýaňky arabam çapýar, başga atlaram çapýar. Şunuň ýaly Babany Seýit barada, Arap barada aýtsak şeýleräk bolup geçer. Hawa. Indi şol, şol Ahalyň ýaňky sanan bäş sany seýisi bilen Tejen etrabynyň hem biziň etrabymyzda-da bäş sany seýis bolupdyr. Umumy seýis-ä Tejeniň ähli obalarynyň seýisine umumy seýis diýäýýärler eken-dä. Atagök diýlen eken. Atagök diýilýän gaýypa, seýisleň seýisi gaýypa seýis diýilýän bilen dos eken. Şu Köşügiň aýlawy diýilýän otuzynjy mikrorýonda at çapylýan döwürler, bir müň dokuz ýüz elli elli bäşinji ýyllar. Munda şonda Tejeniň seýisleri bar eken. Bunam indi size käbir adamlara ýatlap geçäýin. Tejende nähili seýis bolduka, bolduka, atlar bolduka diýilýänem bardyr adamlaryň, halkyň arasynda. Atagök seýisden soň Artyk çalşa diýip bir seýis bolupdyr. Hä, amaşa gapanlardan, amaşalardan, amaşa gapan bolýa, artykçaşa diýip. Olar barada men soň ýatlap geçmesem, häzir wagtymyz çäkli bolansoň mümkin däl. Artykçaşadan soň Rejep Durdy Guwanç diýip bir seýis bolupdyr. Ondan soň Hudaýguly aga diýip bir seýis bolupdyr. Şu Tejende şular ýaly seýis bolupdyr. Ondan. Hytaýda olardan öň ýaňky Çar Seýf Mämmet Baýogly barada gürrüň bersek, muň ýanyna Tejende öň Hojaly Kör diýip bir seýis bolupdyr, ir, Gaýypa dagdan öňürde, aňyrda. O Garagul gurd ogul dogry. Şo seýis bolupdyr, Çar seýis Mämmet baý ogly hemem Hojaly kör, Hojaly togalagam diýilýän eken seýis bolupdyr. Birem Tüňňi geçil diýip biziň atamyz bolupdyr. Üç sany seýis bolupdyr Tejende belli. Ýaňky seýislerden öň. Onda Hojaly kör ryň morçy Garagyr diýip aty bolupdyr. Bulary Babaly Taýmaz daşary ýurtda at çapýan eken. Şonda bir gün Moskwaň aýlawynda diýä Hojaly körüň Garagyr morçy diýen atyny bular ýarawsyz diýip mal lukman weterinariýa tarapyndan aýlaw tarapyndan u rugsat berlen ak diýada. Otuz sekizinji ýyl çapmak bolan ak diýip. Onda şonda diýä çapdyrmandyrlar welin diýä Hojaly kör seýis diýä iki atynam alyp Iki atynam alyp, on müň adamlyk tribuna öňüne geçip diýýär, iki atynam alyp çykdy diýýär-de. Iki atam daşynda aýlanyp durandyr diýýär, Hojalyk kör seýsiň, morçy bilen garagyz diýýän aty. Ondan türkmençeläp gygyrýan eken, namaly türkmenler, näme, amrak diýsem, ä, ol am däl-de, ol indi türküräk, amrakam diýlip aýdylýan ýeri bar-da türkmeniň sözünde. Ondan Hojaly kör gygyrýardy-ýa, on müňlük Moskwaň tribunasynyň öňünde iki atyny daşyndan aýlap, ulanyp, çar paýa galyp oýnaýandyrdy-ýa. Aý, halaýyk! diýip türkmençe gygyrýardy-ýa-da. Ynha, mal lukman tarapyndan, weterinar tarapyndan rugsat berilmeýän, ýaramaýan, ýaranak diýilýän atlar şular. Bul atlaň daş golaý pelle dannawy ýok, näçä çapsaň ynha atlardy-ýa. Şonda Babaly Taýmaz çapyp şol atlary morjy, garagyry, Soň Moskwaň aýlawynda, Krasnodaryň aýlawynda, Rostowda zatda Babal Taýmaz çaryp bozup-dyr. Hany Hojaly kör diýen bir seýsimiz bolýar, ol ýöne häki Badaraman obasynda ýaşap geçen köne seýs, Çary seýs Mämmetbaý diýilýän seýs bilen deň-duş seýs bolup geçen. Birem meň atam bolupdyr. Tüňňi geçil diýilýär. Ýöne obada tüňňi seýis bir at seretmedik birine-de diýilýär, ol seýis bolmadyk ol. Ýöne öň bir at alypdyr-da, oňarmansoň tüňňi seýis diýläýipdir, oňarmadyk sebäpli. Tüňňi geçil diýilýän eken. Meň atam Täze durna diýilýän ata seredýän eken. Babaly Taýmaz bir gürrüň berdi, bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýylda. O mal Kömekgül diýen atymyz çapýardy, ýyndam. Aşyr dosam başlygymyzdy. Şonda Babal Taýmaz maňa aýtdy, Aýlawyň gyrasynda at çapylýan aýlawyň gyrasynda otyrs Babal Taýmaz bilen. Babal Taýmazyň athanasy bilen Tejen roýonyň Agalaň o Tejen etrabynyň Agalaň obasynyň at at ýatagy goňşy ikisi. Şoň üçin bile çykýas, bile oturýas. Onda şonda Babal Taýmaz aýtdy, Aýtmaly zadyň biri Berdimyrat diýdi. Ho, Seýis aga diýdim, welin, Täze bilen durna ýaly, tejeniň atlary ýaly atlar Ahallada ýokdur, diýdi. Ýöne Hojaly körüň atlarynam men çapandyryn, diýdi. Häki diýýäni. Indi ol adam menden utanyp, gorkup, bir zat tamakin bolup diýjek adamlar däl. Ondan görýäň, tejende şol ýaly atlaryň bolandygyny aýdýan. Täze bilen durnany men çapdym, diýdi. Ýöne olar ýaly Tejeniň ol atlary ýaly Ahallada bolan däldir. Ýöne Hojalykörüň atlarynam men çapandyryn diýipdi. Ol Babal Taýmazyň şeý diýen ýerinem aýtmaly bolýar. Hawa, şonuň ýaly gür atlar barada näçe aýtsaň aýt, gitip oturmaly gürrüň kän. Hawa. O toýly barýanka ýerik. Ondan.
Hojalygyň çapyşy.
Indi näme bol, kän seýisler Ýunus babany Seýitjal seýisligiň bir ýerinde Ata Iýlow, Ata Kündük diýilýän eken. Komsomol atçylyk zawody, döwlet atganaň Bekirowada çapyksuwar bolup gezip durar. Olam şol elli-elli bäşinji ýyllar ta ýetmişe çenli, ýetmiş bäşe çenli at çapýardy daşary ýurtlarda. Atilowdiýa daşary ýurtlarda, Orsýetde, Rostowda zatda, Moskwada at çapýan möwürleri orslar ataşka diýer durar eken. Orslaryň iňlis atlarynam bu çapýan eken, ynha Atilow. Ondan Atilowyň bir häsiýeti bar diýýär. Birinji athanada oturan bolsa diýýär, atlaryň arasynda oturan bolsa zalynda, üçünji athanadan at çykyp barýan bolsa şol atyň aýagynyň sesinden Näme, atýatagam, athanalam, zalam betonlanan nag, sementlenip beton ýazylan nag, onnoň atyň sesi tyrk-tyrk etse eşidilip dur-da. Şo atyla ata kündük diýilýän ýa birinji athanada oturandyr welin, ýa üçünji athadan, athanadan çykyp barýan atyň aýagynyň sesinden tanar diýýär, pylan atyň aýagynyň sesi diýip diýýär-de. Ol türkmen atçylygynda Baba Taýmazam öz döwründe Baba Taýmaz bolup geçen, Babany Seýidem öz döwründe Babany Seýit bolup geçen. Ýöne Atylow boljak ýokdur diýip aýdylýar. Gaýypa bilen Atylow boljak. Bular şeýle şeýle täsin O ussat, ezber çapyksuwarlar bolan ekenler. Şu Atylow at çapýarka ýörite jedel eder ekenler adamlar, daşary ýurtda. Atykunnuk diýilýän şu atyň üstünde oturma-da gerek diýýärdi, şoň özüň ykjam, bek, owadan, syrat oturma-da gerekdi. Şonda-da ýa-da daşary ýurtda zat-a at çapýan wagtlary orslar bilen jedel eder ekenler, şo, şonda diýýä, Atylow diýýä, şo eýer dyzyň bilen gysyp oturmaly-la mineňde, ata mineňde. Şonda diýýä, her dyzynyň arasyna diýýä, eýer bilen arasyna bäş teňňäni goýup, bäş köpük diýerdik-de, teňňäni goýup, şonda at çapyp gidip gelinçä şo teňňäni gaçyrman gidip gelýär diýýä. Şeý diýler eken. Hawa. Ondan Aý şolar Ahalyň aý bu atlar barada seýisler, çapyksuwarlar, atşynaslar barada näçe gürrüň etseň edip oturmaly. Ýene gürrüň etmeli zatlarymyzyň birem esasy Babal Taýmaz Angar diýilýän aty çapypdyr. Angar, ýaňky Arap diýilýän Büzümeniň Akdaşaýagowasynyň Arapden gyraty Babany Seýdiň Arapden gyratynyň atasyna Angar diýilýär. Şu Arap Angar Garlawaçdan. Şu Angar diýilýän at Babyl Taýmaz daşary ýurtda çapýarka orslar jedel edýän eken Rostowda zatda, Moskwada. Babyly sen Angaryň iňlislerden galýar diýer eken. Mundan aý, biz galamyzak, biziň pellämiz iki müň alty ýüz, üç müň iki ýüz, şondan ýokaryk biz çapamyzak, kösämizak. Şoň üçin biz çapamyzagam, taýynlamyzagam diýýär diýýär. Aý, ondan baba, Babal Taýmazyň olar gaharyna kele getirýän ekenler-dä. Ýok-laý, ahaltekeler. Nerwi çit, kelläňi bulaşdyrýar olar däl. Onda Babal Taýmaz aýdypdyr, Onda bolýar diýipdir, onda çapyşaýyn diýipdir men siz bilen, ýöne jedel etjek diýipdir Babal Taýmaz. Bolýar. Bular jedelleşýärler ymmasyz zada. Onam Babal Taýmaz goýmaly, Babal Taýmazda-da ymmasyz zat ýok-da. O döwürde diňe aýlyk zähmet hakyň bordy. Ondan şonda-da Babal Taýmaz şo ymmasyz neme, baha girýär. Şunda bolýa diýýä haýsy iňlisiň ýyndamyň bolsa çykar men angar bilen çalp ozup görkezjek diýýä dört müň sekiz ýüzden. Şonda şol angaryň döwründe Rostowda Dobrýak diýip bir iňlis aty bor eken. Babal Taýmaz şol angar diýilýän at bilen Dobrýak diýen aty ozup gelip nädip görkezipdir. Ýöne biz atlarymyzy kösämizak diýipdir daşa çapyp. Indi ýene atyň bolsa-da, taýyň bolsa çykar diýipdir-de. Başga-da, angardan başga-da atlarymyz bar diýýärdi, ýa. Onda bir günde aýtmaz atlyň ýene biri Türkmenistanda Gareder diýip bir at boldy. O Garederiň waspam, şöhradam ýaňky arabyňky ýaly. Aňyrky arabyňky ýaly Atfendiňki ýaly dünýä belli bolan arap atlaň biri Garaderam. Garader diýilýän at Kerwen Ýelsona diýilýän atdan dogan. Ol öňki Bekrewaň athanasynda, döwlet athanasynda dogulan at Garader. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş ýedinji ýylda dogulýar. Onda bu gara derem çap ber bole. Ýene orslar daşary ýurtda orslar zatlar jedel edýär diýä. Gara der bilen sen iňlisler bilen çapyşyp bilermiň diýipdir da. Baňky Babal taýmada Angar bilen çapyşyp bilermiň diýişleri ýaly. Munuň öňünde Babaly Taýmazyň ogly Orazguly Narly Babalyýew diýilýän çapýan eken. Näme ol daşary ýurda diňe hemme toplum toplum atlary zbor diýilýär ýa-da atlary Babaly Taýmaz äkider eken. Daşary ýurtda at çapmaly bolsa, Parsynyň segsen çapyksuwaram Babal Taýmaz ogly Narly Orazguly Babalyýew hem çapar eken ýöne öň Babany Seýit Atylow dagynam äkider eken ogly Orazguly Narly ýaşka bilen şol esasy daşary ýurda at äkitmeli çapmaly bolsa Babal Taýmaz gider eken ömür Türkmenistandan yzbor diýla ýada umuman Türkmenistandan haýsy etrap welaýat bolsun tapawudy ýok nirde owadan ýyndam atlar bolsa daşary ýurda gitmeli bolsa babaltaýmal äkider eken. Mundan şon ýaly gar ederem babaltaýmazyň ogly orazguly babaly iş çapmaly bolupdyr. Jedel edipdirler. Bularam ýaňky. Bolan gar eder bilen çapdylar diýada iňlisler bilen gar ederi. Dört müň sekiz ýüzden ýa-da ýene öňki pelle, olaň dört müň sekiz ýüz iňlisleň halaýan pellesi. Indi o barada entäk kän, ol iňlis dört müň sekiz ýüzi biziňkiler ýaranak diýip düşünmeli däl, biziňki, oň biziňkiň pelle dannagy ýok, häzir o taýynam aýdyp geçdim. Onda gara deri bilen olaň bäş-alty sanyok bolup iňlislerem ýanyna goşup ugratdylar bolayyn, ýa üç-dört aýlanmaly ýa-da şeýle aý-aýlawdan, krugdan çapynmaly. Mundan gär şo iňlisleň bir ýyna maty bar eken şo mal. Näme iňlisleň däl-de Rostowda bir ýene ýyna bir iňlis at bar eken şoň bilen gara deri goşýarlar. Gara deri goşýar bilen Aý iň soňky aýlawa çenli ýaňky iňlis at gaçdy diýýär-de tutdurman ol iki ýüz metr bar diýýär-de ýüz metr iki ýüz metr hem bar diýýär-de ondanam daş ýöke özi barýar diýýär iňlis aty. Iň soňky aýlaw baryp öwrülip göni ýola düşmeli boldy bolýa niýe ýaňky iňlisa tapba durubertdiýä birden aý öň gymyllanaak diýäda dur diýä doňat aý garader geldide geçip gitdi diýä senem gelibersiňde diýip şonda diýä tirbunada tomaşaçylaň oturýan ýerine tirbuna diýilýä da şonda halk gygyrýa diýä Karol Gareder, Gareder karol diýip gygyrýardy. Şeýdip Garederem öz döwründe hemme daşary ýurtlara-da göz görkezen at Gareder diýlen. Oň ugry mal gaty ýaýrady. Ony Garederem şon ýaly atasyna Kerwen, enesine Ýelsona diýilýän baýtallan atdan dogan Gareder ana. Ol ol atlar gaýtalanmajak atlar ýaňky otuz bäşinji ýyldaky arap Soňky büzmeginiň Akdaşgaýa obasyny Guwanjyrazyň babany Seýdiň Arap diýen gyr aty. Olar ýaňky Gareder, ol Köpel Kekene diýilýän Konzawoddan dörän, döwletiň athanasyndan Bekrewadan dörän Tejen etrabynyň Agalaň obasynyň Kömekli diýilýän atlary gaýtalanmajak atlar. Olar atlar şular ýaly atlar bolup geçen. Ondan indi şu indi Atlaryň daşlygy golaýy çapuwynyň menziliniň daşlygy golaýlygy barada gürrüň etmeli bolaýdyk daş taýdan. Indi men şo taýyny aýtmaly bolýan-da. Gaýpa seýisleň seýisi gaýpa diýiler eken. Ahalyň iň ökde seýisine, bäş seýisiň içinde iň ökdesine gaýpa, seýisleň seýisi diýilýän. Şonda Köşüň aýlawynda Tejeniň, Maryň seýislerem üýşüp güýzde şo taýda bolurlar eken. Sebäbi güýzde bolunýanynyň sebäbi türkmeniň bir sözi bardyr. Çüýçäni güýz sana şarsýar. Ýazky çapuw, ol taýýarlamak diýýär, atlary. Seýislemek, taýýarlamak. Güýzküdir diýýär, bar uly baýragam, uly çapuwlaram menzil güýzki diýýär. Onnoň şonda güýzde hemmesi üýşer eken. Onnoň şonda hemme seýisler, atşynaslar, çapyksuwarlar gaýpa seýse diýer eken. Gaýpaga, how! Gaýypa diýilýän adam ýuwaş adam bolupdyr, çalaja ýylgyraýardýa, ullakan, gürlemezem, gülmezem. Ýöne beý diýsem, has ýumşak dälde, ýerinde dogumly-la, ýöne şonuň ýaly häsiýeti bar onuň, gaýypa diýilýän seýis. Çalaja ýylgyraýar eken. Ondan şol türkmenden seýis çapykly bar, atşynaslar sorag berer eken seýisleň seýisi bolansoň. Gaýypa, haw, Gaýyp aga, seýis aga, haw, Ol iňlis dibime bir zat bar diýer eken-dä. Onda gaýyp aýdýar diýer. Ahaltekäň göwnüne ýetip tabyny tapsaň diýer. Göwnüne ýetmek-ä bakyp bejermek. Tabyny bilmek hem şoň bilen düşünişmek. Adamlar diýer diýer, haw, ahaltekäň diýer diýer, göwnüne ýetip tabyny tapsaň, Iňlis ýaňa toýnakly ganatlan tutmazdy ýa diýä. Indi men şo taýyny aýtyp beren gaýypam. Tejeniň ýaňky Hojaly kör diýip bir seýisi bolupdyr diýdim-ä. O bir müň dokuz ýüz otuzynjy ýyllarda, kyrk bäş şo ýa şo wagtlarda, ýigrimi bäş, kyrk bäş şo ara şol aralyklarda bolupdyr-da ol Hojaly kör diýilýän seýis. Ol Eziz hanyň hem dosty hem Obadaş eken ol. Ondan soňra şol Garagyr morçy diýip ýyndam aty bolupdyr, daşary ýurtlarda-da ozupdyr, Babal Taýmaz çapyp, soň enelerine Gyrgysyrak, Gyrbaýtal diýilýän eken, soň taý bolansoň Baýtal diýilýär ýa dagy bolan, soň Gyrgysyragy bor eken, şol at bilen enelerini itäp öň, ol otuzynjy ýyllar. Ondan soňra diýýär, toý bolýar diýýär-de, o malam aýlaw ýok, daşdan Şondan ugra molly ýa-da pylança menzilden. Ondan aý bir toý boldy, bir baý toý etdi, üýşmeleň boldy, uly toý tutuldy. Ähli ýerden geldi atlar, Ahaldan, Mardan, ähli ýerden atlar geldi. Indi gyrgysrak bilen bile çapyşmaly eken welin, oňam Çapyk suwaryna hojalyk körüň Çapyk suwaryna-da Atabaý küýki diýilýän eken, Babadaýhan etrabyndan. Ol Atabaý küýki diýilýän sakaly göbegine ýetip ýakä-da at çapar eken, garry wagtynda-da. Sakaly göbegine ýetip durandyr diýýär. Atabaý küýki diýilýän, ýöne at çapar eken şo mahalam. Onda ýaşka nähilidir? Indi ýaşka ýaňky. Hojaly körüň gyrgysragyny çapýanyny, Ahaldan, Marydan, Gazakdan, ondan-mundan elmtde, çar-töwerekden gelen atlar bilen uly toýda çapyşmaly boldy diýýär. Aý, toý sogulyp, soňy at çapyşyga syrykdy diýýär-de. Onda hatara durtýar-da märeke. Ses ýetmez märeke diýýär-de. Ondan durlunan on on iki sany atlar bar. Ýaryşa goşuljak, çapyga goşuljak atlar ugrady wala indi. Märekäň aňyr çetine çykdy-da diýýär, ýaňky Atabaý küýki diýilýän hojaly kör seýisiň seýisi yzyna gaýdyberdi diýýär, gyrgysyragyr aldy-da. Üstünde otyr ol. Yzyna geldi-de diýýär, märekäň arasynda duran on on iki sany seýisiň arasynda duran hojaly köre seýise gygyrt diýýär. Atabaý küýki diýilýän o mahallar ýaş, Aý, Seýis aga! diýtýärdi. How! diýtýär. Gelensoň görüp dur-da Hojaly kör seýis. How! diýtýär-de. Men bular näçeden ugrasa ugraýyn diýipdir-dä. Onda seýis aýtdy diýýär, Hojaly kör! Ýok, ses ýetimden, märekäň aňyr çetinden gaýtsalaram, gaýdyber, atyň taýyndyr, ýok, pürnekden gaýtsalaram, gaýdyber, atyň taýyndyr diýýär, diýýär. Ýok, üç, üç günlük menzilden gaýtsalaram, üç günlük ýoldan gaýtsalaram gaýdyber, atyň taýyndyr diýipdiýä. Daş golaý, dannaw pellesi ýokdur diýä. Ana şol märekäň ses-ýetim diýen-ä märekäň aňyr çeti bolýar. Pürnek diýilýänem şol biziň oba, agalaň obamyzyň aňyrsynda bir on bäş kilometrde bir Pürnek diýip oba bolupdyr öň. Şu on bäş kilometrdir şol. Emma häzir biziň atlarymyz iki kilometre çapýarlar diýip aýdýarlar halk. Intäk otaý gürrüň oňa geler soň. Ýöne ana, şu Hojaly kör ýaly seýis atlar gerek oňa. Ses setimden, märekäň aňyr çetinden ugrasalaram gaýdyber, ýok, pürnekden gaýtsalaram gaýdyber, atyň taýyndyr, ýok, üç günlük ýoldan gaýtsalaram taýyndyr diýerdi ýa. Ana, on ýaly seýis, on ýaly atlar bolmaly. Indi bizde olar ýaly atlar ýok. Näme üçin ýok? Tohum bar, ýöne biziň atlarymyz türkmen diýen halk hiç hili innan-ak, seredan-ak. Ol krasnowod ýomutlarynyň aýdyşy ýaly äpberdiler bular atlary. Olar ýaly köne seýsimizem ýok bilýän, atlarymyzam ýok, ot-iýmimizem ýok. Ýöne ýorunja bilen arpa tapamyz-a. Ynha, men şu mahaly ýedi sanagatym bar, on bir başa eritdim men. Birki ýyl meýdanda ýagyn bolman, atlam ýedä geldi. Meň gapymda bir halta arpa-da ýok, ýöne men at saklaýan. Bu nähili bolýar-aý? Ana, şonuň ýaly tarapy bar, türkmen aga. Ana, şonuň ýaly atlaňýaň aýtdy-a, gara der bilen angar iňlis atlaryndan dört müň sekiz ýüzden ozduk diýdi-a. Ýaňky hojalyk körüňe men gyrgysyragy, ýok, üç Pürnekden gaýtsalaram taýynlaýan pürnegiň özi on bäş kilometr diýýär agalaň ikisiniň arasy. Görýäňmi bular iki kilometr niri on bäş kilometr niri. Ana şon ýaly atlar bolupdyr da. Aý bu atlar barada näçe aýtsaň aýdyp oturmaly gürrüň kän. Näme, myhmanlar men şu maal atylan menzil barada gürrüň etýäs-dä, indi Garadere aýtdyk, ondan aňyrda Angara aýtdyk, iňlisler bilen dört müň sekiz ýüz diýip. Soň ondan köne seýis, köne atlar barada, Hojaly körüň atlary barada, Gyrgysrak barada, on bäş kilometr diýdik, Agalaňdan Pürnek. Şonuň ýaly menziller barada gürrüň etmeli bolsa, şu taýda bir gürrüň bar, onam ýatlap geçäýin, indi şu maal wagt bolansoň. Bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýylda Sowet Soýuzy nemes Germaniýa nemes faşistdan üstün çykyp, Ýeňiş baýramyna bäş ýüz kilometr at çapyşyk gurnalýar. Şol Ýeňiş baýramyna dabaralanyp, dabaralanyp bäş ýüz kilometr aralyga ýaryş ýaryş gurnalýarlar. Hawa. Häzir şony bäş ýüz kilometr bolanda Tejenden, Gyzylarbatdan hem aňry bolýar. Gyzylarbatdan aman Rakson ýaly aralyk bolýar. Tejen Gyzylarbat aralykdan hem daş bolýar-da. Bäş ýüz kilometr bolanda. Onda şonda dünýäň ähli ýurdundan bolan çapylýan atlar gatnaşýar. Dünýäň ähli ýurdundan bolanda çapylýan atlar diýlende, çapylýan atlar ýedi sany tohum bar. Hemme dünýäň ýüzünde iki ýüz elliden gowrak atyň tohumy görnüşi bar diýip aýdylýar. Mysal üçin, ahalteke aty, arap aty, iňlis aty diýen ýaly. Don, kabardin, arlowskiý, budýonowskiý, kan, trakonenskiý, ganoworskiý, çystakrowny angilinskiler bar we atlaryň tohumy kän, sanardan kän iki ýüz elliden gowrak atlaryň sany görnüşi bar diýip aýdýar welin, ýöne şolaryň içinde ýedi görnüşi skaçki, çapuw tipindaky atlar diýilýär. Şu çapuw tipindaky atlaryň gatnaşmagynda bäş ýüz kilometr aralygy Ýeňiş baýramyna geçirilip gurnalan at çapyşygynda bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýylyň Ýeňiş baýramyna gatnaşanda şonda Türkmenistandan Baýramala Baýramalyň Täze ýol kolhozyna degişli Tarlan diýilýän atasy Tyllaguş enesi Tam diýilýän maýtaldan bolan Gyýr, tarlaň diýilýän at bäş ýüz kilometr aralygy birinji bolup geçýär. O taýda iňlis atlaram-a, don atlaram-a, hawa, arap atlaram-a, ähli ýurduň atlary bar şu taýda. Iňli, on, on iki sany at bolup gatnaşýarlar-da, ähli ýurtdan bar, ähli ýurtdan diýemde kän ýurt bolan, esasy ýyndam çapylýan atlaryň ählisi bar-da şo taýda. Yzkaçki çapuw atlaryň ähli görnüşi bar şo taýda. Ýedi sany çapuw atyň görnüşi bolýar. Şonda Ýeňiş baýramyna bagyşlanyp geçirilen at çapyşygynda ilki Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň Täze ýol kolhozyna degişli Tyllaguş Tan diýen atyň nesli bolan, otuz ýedinji ýylda dogulan Tarlan diýlen gyrat ozup gelýär. Birinji bäş ýüz kilometri dünýäň ahli atlarynyň arasynda birinji bolup, ikinji bolup Garlawaç diýen ýomut aty bolup gelýär. Üçünji bolan ýene ýomy datynyň biri üçünji ikinji üçünji ýerini ýomy daty alýar birinji ýerinem tarlan diýen at gyrat bolup gelýär. Ýöne ahalteke atlaryny seredeňde şon ýaly kilometrlerdenem geçmegi başarýarlar. Indi bu taýda käbir adamlar diýmegi mümkin däl. Oho ol marafon ýaryşy diýilýär. Marafon diýmek uzak ara sen çapdyryp gel. Ýöredik gel, gorgun syr, öň at, garaz şony geçmek. Ýöne biziň atlamyz şu taýdan, şu taýynam aýtyp geçeýin-le, aýtmaly bolýa-da. Ahalteke atlaryny häzir iki müň alty ýüz kilometre çapýar. Adamlaň aýdyşyna men aýdamak, men ony diňlemegem islämak, ýöne adamlaň arasyna barýaňda şeý diýip gürleýärler. Ahaltekatlar iki müň dört ýüzden ýokaryk, iki müň alty ýüzden ýokaryk çapyp bilen atlar diýýärler. Iňlis atlary diýýärler, ondan ýokaryk çapýarlar diýýär. O dogry Äzriftaýyň aýdany. Bir müň ýedi ýüz nji ýyllarda Angliýaň karoly Karl ikinji tarapyndan şu taýdan üç sany at äkidilýär. Şo taý, şo ýüz ýylyň dowamynda şo taýda atlary, selekse işini geçirýärler. Selekse bolanda tohum seçgi işlerini geçirip, şu günki iňlis atlaryň ata-babalaryny döredýärler. Ýüz ýyllap iş geçirip. Şonda ýüz ýyldan soň Eklipis, Metçame, Herrot diýen häzirki iňlis atlaryň ata-babalaryny döredýärler. Şonda indi professor Witt diýip bütin dünýä atçylyk ylym işgäri bar, zotehnik professor Witt diýýärler. Bütindünýä atçylyk ylym işgäri. O bir atyň däl, ylym, bütin dünýäň atlarynyň ylym işgäri professor Wit bir müň dokuz ýüz otuzynjy ýyllarda ýa geçen şol ähli atşynaslaň, ahli zatehnik professorlaň hemmesine şol Gollanama bolup durýar ýaňky professor Wit. Öňküleňem, soňkuleňem. Şonda professor Wit şeý diýip bir zat aýtyp geçýär. Iňlis atlarynyň kilometri diýýär, aýtdygy-da, Çtirny milny loşt diýýär, dört millik atlar diýýär. Dört mil, bir mil bir müň alty ýüz dokuz metrden bolýan eken-dä. Bular diýä dört millik atlar diýä çtirny mil loşt diýip aýdýa angilinski çystakurowny atlar iň atlaryna näme üçin çystakurowny arassa gan diýmek angilinski diýilena ha ahalteke diýilenakda çystakurowny diýä çystakurowny diýmek gany arassalanmak diýä yzyna ahalteke ni goýup ýene erkek howraty goýup baýtallara ýene ahaltekeni goýup goýup goýdup indi şu indi boldy diýilipdir da ýüz ýyldan soň ýaňky Ekli pis Metjany Herrod diýen ata alýarlar-da, Indi boldy, mundan mundan artyk üýtmek üýtgetmek bolanak tohuma degmeli-ä, seçgi, seleksiýa degmeli-ä, boldy diýende iňlis atlary dörýär. Şo ýüz ýylyň dowamynda Karl Karol Karl ikinjiň täjini almak ugrunda ilki baýrak goýan ekenler. Soň kubok diýen baýraga geçýärler. Şony iňlis atlary döretmek üçin ýüz ýyllap ahalteke atlary ulanyp, gaýtalap ulanyp, höwür atlary Baýtallary goýup, höwür atyny üýtgedip, şeýdip-şeýdip, häki iňlisleri döredýär, häki üçüsini. Ondanam-ondan gaýdýar. Esasanam Metçama diýilýän atdan Flarýel, Frazl, Sel diýen iňlas, iňlis atlaryň häzirki atalaryny döredýärler. Boýnaw diýlişi ýaly. Indi şu taýda bir zat diýip aýdýan, professor Wit, ahalteke atlarynda iki sany gan bolýar diýýär. Şo ahalteke atlarynda beýleki atlarda ýok, ahaltekede bolýar diýýär. Indi garylsa olarda-da azda-kände mukdarda bolubiler, iňlislerde-de, araplarda-da. Olar barada soň ýatlap geçeris, ýöne şu taýyny aýdaýyn. Ol ahalteke atda iki sany gan bar, biri ak, birem gara diýýär. Ak gan nämä täsiri bar diýýär. Ak gan diýýär, Gazagok bu le, sähel märeke görse, üýtgese, märekäni, tribunany, at çapyljak ýer, toý, toý märekäni görse, ahalteke atlar üýtgäp durandyr diýýär, syçrap, seýkin basyp, dik galyp, oýnap, Bismilläkiň diýenini etmän, çapyk suwaryň. Heýdip, galagoply häsiýet döredýär, bir gan, bir görnüşi, ak ganyň, diýýär. Ikinji görnüşi. Haçanda diýe, endamyzda bir ýara düşübilýär-de, ýa büdräp, ýa ýykylyp, ýa bir ýataga bir ýerine degibilýär, at ýataga, ýa iki at urşup ýara düşübilýär diýe. Şonda diýe, şo ýara tiz bitýär diýe. Tiz bitenden soň hem şo taýdan diýe, ak tüý bitmez diýe, ahalteke atda. Ýaňky ganyň edýän işi de professor Wit, bütin dünýä atçylyk ylym işgäri, professor Zaten Wit şeýdip belleýär. Ganyň edýän ikinji täsiri, indi üçünji täsir diýýär. Ahaltekatlar diýýär, iňlis at bilen ahalteka indi häzir ýaryşdyrylýar-da, olar dört millik at, dört mil hem Ýedi kilometr, ýedi müň metr, ýedi kilometr, sekiz kilometre golaýlaberýär-de, dört mil, bir müň alty ýüz dokuz metrden edeňde, bir müň alty ýüz dokuz metrden bolan. Her mil bir müň alty ýüz dokuz metr. Dördüsini goşýaň welin näme sekize golaýlaberýär. Indi şo ýedi, ýedi diýip aýdan-la, iňlis atlaryň pellesi ýedi. Indi ahaltekeleňki, indi häzirki adamlar aýdýar, Iki müň dört ýüz, iki müň alty ýüz seýislanlarynda-da şon ýaly. Ol beýle däl. Iňlis atlar şol dört millik ýoly geçensoň, ondan şeý etmeli ýa, ondan bolanat diýä. Ho, orslarda, uruslarda tank bilen samolýot gelende heýdýändir bolan, doňýandyr şo tankam, samolýodam. Şo iňlis atlar diýä, çtir mil loş, şony geçensoň ondan zada ýaramaz diýä. Özüne gelmek üçin ýa on iki munt gerek, näme? Ýigrimi munt gerek diýýär. Onda ýigrimi munta, ýigrimi muntda özüne gelmese, ondan bolanok çapmak, münmek, iňlis atyny eýleýändir diýýär, professor Wit. Emma Ahal tek atlar diýýär. On iki muntda özüne geläýýär diýýär. Iň soňky ýagdaýda, ýadaw ýagdaýyna gelen ýagdaýynda, on iki muntuň içinde ýene özüne gelip gidibilýär diýýär. Onnoň, Ahaltekeler häzir biz bular häk seýsem ýok, atlaram, ot-iýmimizem ýok diýdik-ä. Häzir bizde ahalteke atlary dört müňe çap, on müňe çap çapaňda arasynda dem bermeli bolýar. Dem bermek diýmek näme bolýar? Indi atyňy sen häzir iki müň dört ýüzden basyp barýaň-da, saklap oturyp, gyssaman gidip barýaň. Ondan soň iki müň dört ýüz geçýär-ä ýaňky at, ondan ýaňky atymyz ýada ugrýar. Şonda hop edip atyň jylawyny başyny çalaja çekip, özüne bermeli. Häzirräk bol. Gyssanma, diýip, azaçyk dem bermeli. Ondan şeýdip ýene bir ýüz metr, iki ýüz metr ýörärsiň, welin ýene özüne geler, ýene gidiber. Emma iňlisler şo dört mil geçensoň, ýedi, ýedi kilometr geçensoň bu bolan-a, onnoň durýar olar. Ana, men SSR döwründe, Sowet Soýuzy döwründe meň kakam Moskwadan ýörite atçylyk barada žurnal çykýan eken, Konovodstvo i konosport diýen, Atçylyk we atçylyk sport diýen žurnal. Şo žurnallarda kakam alypdyr, bir otuz-kyrka golaýyny her aýda gelýän eken. Şo žurnallardanam okaýan. Sanki Baýmämmet aga diýip, Tejeniň Badaraman obasynyň seýsi Çar Mämmetbaý seýsi, Täçjok serdaryň seýsi Nurgeldi seýisden çykan Çar seýsiň Mämmetbaý oglunyň ogly öz elinde at münen ogly Baýmämmet diýilýän adamdan diňlän gürrüňlem hem şu kitaplardan, žurnallardan alýan men. Ýöne seredemak ýa-da men ony barlap göremak bolar. Sebäbi Ol çapy görkezýär dabi ýyndamlygy, golaýlygy men ukarada men taýynlama ýöne ştaýda bir belläp geçmeli şo iňlis barada, iňlis daş menzil barada, iňlis barada aýdyp geçmeli bolýas ýene Men özüm Tejeniň Agalan obasyndan bolansoň Tejen etrabynda 11 sany obasy bar, kolhozy. Şu Tejende ýeke-täk at saklaýan men türkmen atlary bilen gatnaşyk edip duran, pasportly, dokumentli at. Arassa ahalteke atlary saklap otyryn men. Ondan biz Tejende, Babadaýhanda, Saragtda aram-aram at çapýarys. Aşgabada ýetibileris-ä. Ondan at çapýasy bolan şo Saragtdan Bäşim Akyf diýip bir ýaş oglan bar. Indi ýaş oglan diýseň, olam altmyş alan oglan bolan. Ondan o taýda bärde soň bir iňlis atlary köpeldi. Iňlis hem-de ýa bolar. Ondan köpeldi bolan ählisi ýa bu çap bu ýerde, ýaňky arassa mallardan iki müň metrden ozup durlar-da bular. Ondan men bir gün Bäşime Akyfa aýtdym, Saragtyň seýsi. Äý, Bäşim diýdim, menden kiçi ol. Ýetmişiň oglany, men altmyş. Äý, Bäşim diýdim, Hä-u diýdi, Berdi aga näme diýdi Berdimyrada. How, senem diýdi, ozar ýaly ýaby-ýabyr iňlis edinsen-ä diýdim-dä. Şo ýabylara iňlis diýýärler-dä-ra häzir, şo Daşoguzdan getirýärler bular. Berdi aga diýdi, Hä, men bul ýabylaňňy iňlisleňňi bu arassa mallam bilenem oz bilýän diýdi. Ýöne meň daruw edibilemak ýolum ýok, arasynda aty barlap görmek üçin tyzlygyn diýdi. Ynha şo Bäşim akyň diýişi ýaly ahalteke atlar galmaýar. Ýöne soňky döwürler atlar baýlaň eline geçdi.